Homework tihna chang reng reng hrelo mai khomaw i kut duh ta nang niang ho chu vuak deuhin ngai khawih lehlam Hei! Chawlhni a hna tho lo tur kan tih kha sorkar chu chhuak hi zah ve reh che u. Manin dum i sir jail ah thawn mai dawn. Inzavai khan hetah lo kal teh u, hmanhmawr u. Sir mobile min hrethiam hram hram teh, thil pek tur che ka nei nia. Khah le! Kei ni Mizoram Police i tham thei mawm in ti ni maw? I ring sual viau ang. Awi te! Yes sir! Hnathawk tur, zawn bel sak nghal rawh. Engzah tur nge sir, in hnen atang pawisa engmah kal a ngai lo. Ngai lo maw? Aw, ngai lo tak tak e sir, kal tawh rawh. Ka lawm lutuk e. Sala, police emaw tih nak lai che in. Sir, kan kal dawn mi. Good morning sir mawi bal. Awi te, enge kha tia mian vak, hmuhnawm a awm mi. Aih sir. I zirtirtu ka tlua. Hmuh thiang lo hmuang nge milo en le, mi rawn pui ve zawk ta che. Chalo hei, lei fap mai kiak a. I eng thil nge rawn tih kha? Sir, pui tur che khan min duh si, i mawng kha thak hmel em alawm. Like an exciting. Vung bawi te! Aw! Towel min lo pe teh. Min lo nghak lawk rawh. Ruko zara, sabar karo. Lo kal teh. Aa pa! Hek! Mawi bal, i kham khawp chu zanah hmuh tum ve mai rawh. I hrisel mah mah ni hi. Vungte chipsi ei ve rawh aw, ang rawh le. A few moments later. Unau pawi te thei hai ka van ei chak. Ei chak maw bawih te, ei chak maw ang rawh le. Awite kurkure chu min pe ve la. Mobile kurkure duh ve maw? Ang rawh le. Bawihte ang rawh le. Chhing bawihte Maggie ei duh maw? Chhing bawihte Maggie ei duh maw? Ang rawh le. Ang rawh le. Unau pawh awite vawiin chu car changkang deuhin kan kal dawn ni aw. Nuam min ti viau ang. Nawm dawn chu. Hei hi nia. A van mawi ve. Mawi bal, nangmah hi mia buktu. Aw ni e, a tha e, lo chuang ula, thiang te awi te a hnungah chuang reuh a hma kan chuang e. A van mak ve. Mawi bal, min thai tum mi. Ee, keimah ka lo ti nge, lo khawih suh, lo khawih suh. Khatianga dah a chi ni ngai mi? Seat belt in hreng tha em? Connie, look. Ka ha sia ati. In va han maw hlawm tak eo. Mawi bal AC on i duh em? Seat hnung a intar maw sawk lo la a ngai lo mai. Ticket, mawi bal ticket. Ha ha. Sir a tawng thei lo a.

Five. Excuse me, i bial nu hi then thei chuan cheng sang khat hi ka peng che. Break up. Eng nge i feel madam? Haha, u nau lawm kan nih, ka nau a nih kha. A ni maw? I unau nu hi la duh nih chuan pawisa kha min pek let a ngai ang. Thiante u, ka lang le. Mawi balu naupa, het. a rang lamin chhuak nghal vek ro oh my god ma pani ma pani gu pai moi bal sprite lian nei em enga sprite lian khale oite sprite lian chu Khiangte, kan wifi hi ka connect sak cheng a, i pay thei mai ang. Khiangte khawnga i phone kha unau paw awite hian a la daih alawm. I lo inzo ange aw ka inve duh nia. Ka in thei loh hi mawle. Scooty khala ngaih. Eng nge ti tuma? Pu Nei Bial, Hetiang gutkha product-ah hian cancer te siam thei tih an sawi mawlh mawlh a ni lawm ni. Hriselna ngai pawimawh ta che. Kal nghal rawh, vawi khat mai tawh hrum che. Awi te tui em? Tui e. Eng zam an nge? Sawmhnih a bawm lianin ka hre bik nang. A bawm lian man chu i neih ka ring lo reng a ni. Ka bulah lo inhlawh la, a man ka peng che. Saw laia ka motor sawi hmu em? Hmu em awi bal, ka ta a nih saw. Kya baat hai sir, kya baat hai sir, kya baat hai, ye baat hai. Ma tan. Unau pawi te min lo ti nawi. A nawi ka nei lo. Cut rawh le. Acha. Tera to game ba jang apa. Mobile ka din na ni kha. Heta ka ding tawh kal mai teh. Mobile na ngai ka ding masa lawm. Ngawi mai teh. I duh chuan kal hma ve mai ta che mobile. Are are. eng nge i lo inhnial vak vak a, Charoy te a hnung ber atang a hma berah a rawn dai vat tawp a, Dawt a sawi nih kha ka kal hma ber alawm. Nang nu hian mi hriatpui tir aw? Aw aw hriatpui i hmu em? Aw aw kha kal vat rawh nih chuan. Congratulations Sir Khiang te. Kan dawr hawn tir atanga nuai khat customer kan neih na chiai ni.

Hei driver sap ding teh ka ban ila daih ania ding teh ding teh driver. Unau pawi te, unau pawi te, sep te an khawih rawn nia. An ni maw? Kal nghal ang u. Mawi mit del la hnungah chuang ra. Nang hian u naupa sep te lo khawih ve ngam maw ka hnek duk vek dawn che.